מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת מגילה דף ח' עמוד א'. זאגט די הייליגע משנה, איין ביין העמיד האדם את חברו לעמידה ממעל ממאכל. מען האט שוין געהאט דריי משנות וואס מאכן דא חילוקים צווישן געוויסע זאכן, איין ביין, ברענגט די משנה יעצט נאך אזא סארט פאל. יעצט לאמיר דא אביסל מסביר זיין וואס טוט זיך דא. א מענטש איז ביכולת צו גיין מאכן א נדר און זאגן, קוק אהער, שמעון, איך וויל נישט האבן קיין הנאה פון דיך, יעצט איך קען דאס מאכן אויף א דזשענערעל טערם, איך וויל נישט האבן קיין הנאה פון דיר, אדער קען איך זאגן, אויף א געוויסע נושא וויל איך נישט האבן קיין הנאה פון דיר. יעדע זאך וואס האט צו טון מיט עסן. צו ס'איז עסן, צו ס'ברענגט צו צו עסן, וואס איז קאנעקטעד צו עסן וויל איך נישט האבן קיין הנאה פון דיר. און אויף דעם זאגט מיר די משנה זאלסטו וויסן, סיי צו דו מאכסט די נדר אויף א דזשענערעל טערם, סיי צו דו קאנעקסט עס צו עסן, די נדר איז חל און אוודאי מוזטו אכטונג געבן. און אויבן אויף נישט דא קיין חילוקים. נאר וואס, ווי כאפט זיך יא א חילוק איז, אלא דריסת הסורגל, ביי דריסת הסורגל, דאס הייסט, לאמיר זאגן דו האסט א פעלד, איך וויל אדורך שפאצירן דארטן, איז אויבן א נדר געווען איך וויל בכלל נישט האבן קיין הנאה פון דיר, אוודאי קען איך נישט אדורך גיין. אויבן א נדר איז אבער נאר געווען, עניטינג רילעיטעד צו עסן וויל איך נישט האבן הנאה פון דיר, אויב אזוי אוודאי קענסטו אדורך גיין דארטן. און נאך א זאך ווי כלים שאין עושים בהם אוכל נפש, כלים וואס זענען נישט קאנעקטעד צו אוכל נפש, לאמיר זאגן א האמער, אז איך קלאפ ביי דיך אויפן טיר, איך וויל בארגן א האמער, איז דא ווענדט זיך וואס דיין נדר געווען, אויב מיין נדר געווען איך וויל בכלל נישט האבן קיין הנאה פון דיר, אוודאי קען איך עס נישט בארגן פון דיך, אבער אויב מיין נדר נאר געווען א זאך וואס איז רילעיטעד צו עסן, וואס האט די האמער מיט עסן? גארנישט, נו אויב אזוי אוודאי קען איך עס בארגן. אבער דאס איז אייביג קלאר, ווען קען איך בארגן פאר דיך א זאך, דאס איז דווקא ווען נארמאל גייסטו עס נישט פארדינגען. אויב אבער לאמיר זאגן דו ביסט נארמאל, דו פארדינגסט דיין האמער, און איך האב געמאכט א נדר איך וויל נישט האבן הנאה פון דיר, עניטינג טו דו רילעיטעד מיט עסן, איז לכאורה פון אויבן אויף, אז דו פארדינגסט יעצט א האמער, און דו זאגסט ווייסט וואס פאר דיך העל איך עס דיר געבן. עס צו זאגן, מאכן א חשבון. די האמער האט נישט קיין שייכות צו עסן, אויב אזוי לכאורה מעג איך הנאה האבן פון דיר אז דו געסט עס מיר בחינם. און אויף דעם זאל מען וויסן ניין דאס איז נישט אזוי, היות איך שפאר זיך געלט יעצט, מיט די געלט קען איך יעצט גיין קויפן עסן, האב איך למעשה הנאה פון עסן. איז דאס א מורא'דיגע חידוש אז אפילו ער וויל מיר געבן די האמער, וואס באמת די האמער אליינס האט נישט קיין שייכות צום עסן, אבער היות ער האט מיר געשפארט געלט יעצט, אויב אזוי קען איך עס נישט נעמען פון אים, ווייל מיט די געלט קען איך צוקומען צו עסן, האב איך ווייטער הנאה פון אים, מעג איך דאס נישט טון. און פון דעם זאגט מיר די משנה, די איינציגסטע חילוקים צווישן די צוויי נדרים איז, אלה דריסת הרגל, וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש. און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, הוא לענין כלים שעושים בהן אוכל נפש, אבער כלים וואס איז געמאכט געווארן פאר אוכל נפש, אוודאי זה וזה שווין, איז ביי ביידע איז עס אסור. סיי טאמער כ'מאך א נדר אין דזשענערל וויל איך נישט האבן קיין הנאה פון דיר, סיי טאמער כ'מאך א נדר עניטינג טו דו מיט עסן וויל איך נישט האבן הנאה פון דיר. וויבאלד די כלי איז דאך געמאכט געווארן פאר עסן, אוודאי און אוודאי מעג איך נישט הנאה האבן פון מיין חבר. איז געשטאנען אין משנה אויך א דריסת אסור עגל, און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, דריסת אסור עגל, הוא לא קפדא אינשי, מענטשן זענען דאך נישט מקפיד מיט דעם, דאס הייסט הונדערטער מענטשן גייען אדורך יענעמ'ס חצר, הונדערטער מענטשן גייען אדורך יענעמ'ס פעלד, אויב אזוי דאס הייסט נישט קיין הנאה, און אויב אזוי פארוואס איך, אקעי איך האב געמאכט א נדר איך גיי נישט האבן אן הנאה פון דיר, פיין, אבער למעשה דאס איז א פלאץ א אפענע פלאץ דאס הייסט נישט קיין הנאה, און אויב אזוי פארוואס זאל איך נישט קענען אדורך גיין דארטן? און אנדערע זאגן ניין דאס קען נישט זיין דאס איז גמרא שאלה, ווייל פארט דאס איז דאך יענעמס פלאץ, ס'איז יענעמס פעלד, און אויב אזוי ס'איז יענעמס פעלד איך גיי אדורך האב איך סוף כל סוף הנאה, איך ווייס הונדערט אנדערע מענטשן גייען אויכעט, אבער איך האב דאך אויך הנאה, און איך מעג נישט האבן הנאה? סא וואס די גמרא שאלה? און פאר דעם זענען זיי מסביר אביסל אנדערשט. הליקאפטער ענטשער מיינט, מענטשן זענען נישט מקפיד אויף דעם, און פאר דעם יעדער איינער גייט אדורך דא, און קיינער קוקט עס נישט אן ווי אן הנאה. און אויב אזוי דער מענטש וואס האט געמאכט די נדר, האט ער דאס נישט אינזין געהאט, האט ער געמיינט אזא זאך דאס וועל איך זיכער נוצן, דאס הייסט נישט קיין הנאה, הנאה וויל איך נישט האבן פון אים. סתם אדורך שפאצירן, דאס איז גארנישט, דאס הייסט נישט קיין הנאה, און פאר דעם פרעגט די גמרא אויב אזוי לאזן מיר אלעס מאכן. אמר רבא און אויף דעם ענטפערט רבא, הומני ר' אליעזר, דאמר א וויטער איסר במידה הנאה, זאלסטו וויסן אז וויטער איז אסור במידה הנאה, דאס הייסט צו זאגן, ס'גייט נישט אן צו דאס הייסט יא הנאה הייסט נישט הנאה, דאס וואס יענער לאזט, יענער איז מוותר און ער זאגט פיין גיי, דאס איז גארנישט, למעשה יענער לאזט דיך אדורכגיין זיין רשות, למעשה האסטו הנאה אדורכצוגיין יענעמ'ס רשות, און שוין, מיר שמועסן שוין, מידות זיין פשוט ווייל איך מאך א שארטקאט אדער ס'איז סתם אזוי. א כּפּנים, יענער לאָזט מיך אַדורכגיין, גיט מיר יענער עפּעס אַ געוויסע זאַך, וויבאַלד יענער גיט מיר עפּעס, איז דאָס אָסור בהנאה, און פֿאַר דעם זאָלסטו וויסן, אַז דו האָסט אָפּגעמאַכט, איך גיי נישט האָבן הנאה פֿון יענעם, קענסט נישט אַדורכגיין יענעמס פּראָפּערטי. זאָגט די הייליגע משנה, נאָך אַזאַ משנה, די פֿופֿטע משנה, עיין בין נדרים לנדבות, ס'איז נישטאָ קיין חילוק צווישן נדרים מיט נדבות, אלא שהנדרים חייבֿים חייבֿ באַחריותן, ווען ס'קומט צו א נדר ביסטו חייב ביי חיסרון, ונדבות אינו חייב ביי חיסרון, מה שאין כן ביי נדבות ביסטו נישט מחיוב ביי א חיסרון. לאמיר קורץ מסביר זיין וואס דאס מיינט. די משנה זאגט אונז אין בין נדרים לנדבות. נדרים איז אייביג א מענטש וואס זאגט הריי אליי, איך נעם זיך אויף זיך אליינס. דאס הייסט איך אלס מענטש, איך האב יעצט א אחריות, איך האב א חיוב צו גיין ברענגען א קרבן, איך גיי ברענגען א קרבן עולה, די קרבן עולה איז אויף מיך, ווילאנג איך האב נישט מקיים געווען מיין ציווי, די זאך וואס איך האב דיר געמאכט, די נדר וואס איך האב דיר אויסגעשפראכן, האב איך נישט מקיים געווען, האב איך אן אחריות דאס אויסצופירן. מה שאין כן ווען איך מאך א נדבה, די נדבה נעם איך א בהמה און איך זאג הרי זי, די בהמה, די זעסט די שעפעלע וואס איך האב דא, דאס, דאס גייט זיין א עולה. יעצט אויב עפעס געשעהט מיט דעם און פאר עפעס א געוויסע סיבה קען איך עס נישט מקריב זיין, איז פיין, איך האב נאר גענומען דאס, דאס האב איך דעזיגנעיטעד, די מינוט איך האב נאר דאס דעזיגנעיטעד, אויב אזוי בין איך נישט חייב ביי חיסון, און דאס שמועסט די גמרא אויס דא אביסל מער. אבער זאגט די גמרא, הלענה באל תאחה זה וזה שווה. דו זאגסט איין ביין, ס'הייסט אין דעם האבן זיי נישט קיין חילוק, ס'הייסט אין דעם איז דא א חילוק, און איך העל דיר מסביר זיין וואס די חילוק איז, אבער אין עפעס געוויסע זאכן האבן זיי נישט קיין חילוק. ווי האבן זיי נישט קיין חילוק? דאס איז ווען מען קומט צו בל ת אחר. דאס הייסט, ווי מ'האט שוין געהאט אין ראש השנה, דף ד' האט מען גערעדט דארטן, ווען איז מען עובר, ווען איז מען עובר בל ת אחר? צו שלש רגלים, שלש רגלים כסדרן, נישט כסדרם, שני רגלים, רגל אחד, נאר סוכות, דאס איז געווען די גאנצע שמועס וואס מען געהאט דארטן. אבער על כל פנים ס'איז דא א געוויסע לימיט אויף ווי לאנג דו האסט צייט צו גיין מקריב זיין דיין קרבנות. און אויף דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן, סיי ביי נדה און סיי ביי נדבה, די מינוט וואס דו האסט אויסגעשפראכן דאס געזאגט דו גייסט טון א געוויסע זאך, טו דאס געמאכט בלשון זי אדער אולי, דאס מאכט נישט קיין חילוק. בעל ת אחר האסטו, א זייגער אויף דיך האסטו יעצט געלייגט, און דו מוזט מקיים זיין דיינע ווערטער אין די געוויסע צייט וואס דו האסט דא באקומען. זאגט די גמרא תנן, האט מען געלערנט אין די משנה ראש השנה, תנן עשרים, איה זי נדר וואס מיינט א נדר, הראי האומר הראי אולי עולה, די מענטש וואס זאגט, ראי' אולי אויף מיך, איך נעם זיך אויף זיך אליינס. איי זה נדבה, ראי' מהראי' זי עולה, די בהמה, דאס איז אן עולה. און מה בין נדרים לנדבות? עסט מיר פרעגן וואס איז דער חילוק צווישן נדרים און התנדבות? אויף דעם וועל איך דיר מסביר זיין, די נדרים ווען איך זאג אולי, מאי עשיה נגנבי אוי עבדי, לאמיר זאגן איך האב דיר צוגעגרייט א בהמה, איך האב דאך זיך אונטערגענומען אולי איך גיי מקריב זיין א קרבן עולה, איך האב גענומען א שעפסל איך האב אים צוגעגרייט, יעצט למעשה ער איז גע'גנב'עט געווארן, ער איז געשטארבן, פארלוירן געווארן, אויב אזוי איך חייב באכיסען, בין איך נאך אלץ מחיוב דא גיין ברענגען א ריפלעיסמענט, ווייל איך אלץ מענטש איך האב די חיוב צו גיין ברענגען א קרבן. באשיינקע נדבות מיינט זי, דאס איז, און אויב אזוי מעשה ונגנב ווי אויף די איינע חייב באכיסען, אויב ס'געשעהט עפעס מיט די בהמה,

ווען די פסוק זאגט מי עליו מיינט צו זאגן, דאס וואס ליגט אויף מיך, דאס בין איך מחיוב באחריותו, אבער יעדע זאך וואס איז נישט אויף מיך, אויף דעם איז נישט דא קיין אחריות, און אויף דעם פרעגט די גמרא ווי זעסטו דאס דא אין פסוק? אקעי, פרעג איך דיר מאי משמע? און אויף דעם אמר רבי יצחק באב ד מי כיוון דאמר אולי כמאן דתו אין הכיס ביי דמי. דאס הייסט אזוי, ער טייטשט אויס דעם פסוק און ער זאגט אזוי, וסמך יד על ראשו אולי זאלסטו וויסן ווען איז ונרצה לו, ווען איז דיין נדר? ווען האסטו געענדיגט מיט דיין נדר? דאס איז דווקא ווען דו האסט געהאט לכפה, דו האסט געהאט דיין כפרה. און ווען איז דאס געזאגט געווארן אז דווקא ערשט דעמאלס האסטו די נר צנוע? דאס הייסט מ'האט טאקע מקריב געווען, מ'האט טאקע געהאט דא א כפרה, דאס איז נאר ביי א קרבן וואס איז א סארט קרבן וואס איז עלוב אויף מיך אליינס. און פאר דעם טייטשט דעם פסוק, זאלסטו וויסן, ווי לאנג ס'איז עלוב, דעמאלס זאלסטו וויסן, דיין לכפר דאס איז זייער וויכטיג, און אויב די לכפר געשעהט קיינמאל נישט, ווייל אויב עס איז געווארן פארלוירן, עס איז געווארן גע'גנב'עט עפעס איז געשעהן דערמיט, קומט אויס האסטו קיינמאל נישט געהאט קיין עצה. און אויב אזוי מוזטו מאכן זיכער ברענגען נאך א קרבן, ווייל דו מוזט מאכן זיכער אז דו האסט א כפרה. און פון דעם טייטשט ער דעם פסוק, ונרצו לו, ווען איז דיין נדבה, כאילו ווען האסטו געענדיגט מיט דיין דזשאב, ווען האסטו טאקע געטון וואס דו האסט צוגעגרייט, וואס דו האסט צוגעזאגט, לכפר דאס איז נאר טאמער דו האסט טאקע געהאט א כפרה. דעם ליטוואק זיצט טאקע א כתפרה, דעמאלס טאקע ווען נרצה לו. אבער ווילאנג די לכהפ איז נישט געבליבן, בלייבסטו שטעקן מיט א זאך וואס איז נאכנישט נרצה לו, א זאך וואס דו דארפסט נאך מקיים זיין. און אויף דעם זאגט מען די פסוק עולב, אויף וועלכע סארט קרבן דאס? נאר ביי א קרבן וואס איז עולב. נאר א קרבן וואס ער זאגט הרי עולי, איך נעם עס אויף מיך. אויף אזא סארט קרבן, דארטן איז עס תולה און דארטן האסטו אחריות. און אויף דעם זאגט די גמרא טאקע אמר רבי יצחק בר אבדי מ כיוון דאמר אלי' עס איז עס מסביר און ער זאגט כמאן דתו אינה כספא דמי די געדאנק איז פשוט זייער גוט ווען איך זאג אלי' פשט נעם איך עס אויף מיך איך טראג עס אויף מיינע שאלדערס האב איך עס גענומען אויף זיך אה האסט גענומען א זאך אויף זיך אויב אזוי אוודאי האסטו אחריות עס צו גיין אויספירן. זאגט די הייליגע משנה, איין ביין זאב וראיה שתי ראיות, לראיה שלוש, אלא קרבן. די גמרא ברענגט עס נאך אזא משנה וואס גייט מיט איין ביין. עס זאגט די משנה אזוי, איין ביין זאב וראיה שתי ראיות, א זאב ווערט נאר א זאב ווען ער זעט צוויי ראיות. לאמיר עס אביסל בעסער מסביר זיין. זהב איז א מענטש האט זעהט א זיווה, ס'קומט אים ארויס עפעס אזוי ווי זרע, ס'איז אביסל מער פליסיג, וואס דאס זעהט ער, און ער ווערט נאר אזוי ווען ער זעהט צוויי ראיות. יעצט די צוויי ראיות מיינט אדער זעהט ער זונטאג און מאנטאג, צוויי פארשידענע טעג אבער איינס נאכן צווייטן זעהט ער א ראי', אדער אויפן זעלבן טאג האט ער צוויי ראיות, דעמאלטס האט ער א דין פון א זהב. אויב זעהט ער נאר איין ראי', האט ער דין אזוי ווי א קרי, מיינט צו זאגן ער ווערט טמא, גייט אין מקווה ערב שמש און די זאך איז ארלעדיגט. אבער אויב זעהט ער צוויי ראיות אויפן זעלבן טאג אדער איין טאג נאכן צווייטן האט א העכערע דין פון טומאה, ווערט ער יעצט האזאוו. יעצט איז דא נאך א מדריגה, איינער וואס זעהט דריי ראיות. אז ער זעהט דריי ראיות, מיינט אדער זעהט ער זונטאג זעהט ער דריי ראיות אויפן זעלבן טאג, אדער ער זעהט זונטאג מאנטאג דינסטאג זעהט א ראי' איינס אויף יעדן טאג, אדער לאמיר זאגן זונטאג האט ער שוין געזעהן צוויי, יעצט מאנטאג האט ער געזעהן נאך איינס. ווערט ער יעצט א זאב אויף א העכערע מדריגה, און אויף דעם איז די משנה מיר מסביר זאלסטו וויסן אזוי, צו דו ביסט א זאב וויל דאס געבן צוויי ראיות, אדער ביסט א זאב וויל דאס געבן דריי ראיות, באמת נישט דא קיין גרויסע חילוק, אלא קרבן. דאס הייסט אוודאי טומאה איז דא. אוודאי פאר דו גייסט זיך טובל'ן פאר דו גייסט צוריק ווערן טהור, מוזטו גיין ציילן זיבן טעג. דאס איז אלעס די זעלבע, אבער עס איז יא דא איין חילוק, די זאל וואס זעט דריי ראיות, ער דארף צום סוף ברענגען א קרבן אויך, די זאל וואס זעט נאר צוויי ראיות דארף נישט ברענגען קיין קרבן. און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, הא לעני משכב ומושב. וואס איז אבער די דין ווען די מענטש זיצט אויף עפעס? די הלכה איז ביי א זאב, ווען ער זאל זיצן אפילו אויף צען קישנערס, ווי רשי ברענגט עס ארויס, זאלסטו וויסן די גאנצע פייל אלעס ווערט טמא. הגם אונטן דא קישענעס וואס בכלל רירט עס נישט אן, נאר וויבאלד ער לייגט ארויף זיין וועיט אויף דעם און ער זיצט אויף דעם, ווערט די גאנצע א דין פון אב א טומאה, אזוי ווי די זהב אליינס. און פאר דעם זאלסטו וויסן, אויף דעם זאגט מיר די גמרא, ווען ס'קומט צו משכב ומושב, א זאך וואס איך זיץ אויף דעם צו איך ליג אויף דעם, דא גייט מיר נישט אן צו דו ביסט א זהב מיט צוויי רירס אדער מיט דריי רירס, און פאר דעם ביידע זענען די זעלבע. איז ספירה שבע איז אויך די זעלבע, ווען ס'קומט צו ספירה שבע, פאר דו קענסט דיך גיין טובל'ן, עס פאר דו וועסט אינגאנצן טועה, מוז זיך גיין טיילן, דו מוז זיך זיך גיין ציילן, און זאלסט וויסן ביי דעם, זה וזה שווים, זענען ביידע די זעלבע, סיי דו ביסט א זב פאר צוויי ריאות, דריי ריאות, מאכט נישט קיין חילוק. און אויף דעם פרעגט די גמרא, דו האסט מיר געזאגט די חילוק צווישן זיידן נאר לגבי קרבן, די רעשט איז אלעס די זעלבע. אויף דעם וועל איך דיר פרעגן מנא אנא מילי, פון ווי ווייסטו אזא זאך? ווי ווייסטו אז לגבי טומאה זענען זיי די זעלבע, ווען עס קומט צו קרבן זענען זיי נישט די זעלבע? און אויף דעם ענטפערט די גמרא די תני רבנן, רב שמואל אומר רב שמואל זאגט, מנה הכסף שתיים וקרי טמא. אז מען קוקט אריין אין פסוק, ציילט אויף די פסוק דארטן צוויי מאל דאס ווארט זב, און די תורה רופט אים אן ביסט טמא. יעצט האב איך נאך א פסוק, די קומענדיגע פסוק, און ווייטער זאגט מען דיר דארט אין פסוק שלש וקרי טמא. שטייט דריי מאל דאס ווארט זב אינעם פסוק, און ווייטער, די פסוק רופט אים טמא. הכיצד? וואס וויל די תורה מיר דא זאגן? ערשט זאגסטו מיר צוויי מאל זהב, טמא, דריי מאל זהב, טמא, וואס? אז ס'איז די זעלבע זאך, וואס דארפסט מיר ברענגען עפעס דא עקסטער? און אויף דעם וויל איך דיר וויסן, אז די תורה זאגט מיר דריי מאל און אויך א טמא, וואס וועסטו ארויסברענגען דערמיט? אלא מאי קומט צו מחלק זיין צווישן די צוויי, שתיים לטמא. נאר וואס די פסוק וויל דיר זאגן זאלסטו וויסן אזוי, ביי צוויי ביסטו טמא, ושלוש לקרבן, ר' שלוש איז אביסל אנדערשט, ער איז אביסל מער טמא, ביי אים דארפסטו שוין ברענגען א קרבן אויכעט. און פאר דעם האב איך איין פסוק מיט צוויי, רוף אים טמא, ווייל דארטן האסטו נאר טמא. דריי מיט טמא, וואס דארפסטו מיט דאס ברענגען? תירוץ איז ווייל איך וויל דיר צולייגן נאך עפעס א חומרא ביי אים, אז זאלסט וויסן אז דו דארפסט ברענגען א קרבן אויכעט. און אויף דעם פרעגט די גמרא, והי' משתיים לטומאה ולא לקרבן, שלש לקרבן ולא לטומאה. פרעגט איר ווער זאגט, אפשר שתיים זאגט מיר אז ס'איז לטומאה, אבער לא לקרבן, און שלש לקרבן ולא לטומאה, און שלש, די טומאה גייט אויף איינמאל אוועק, די איינציגסטע זאך וואס דו דארפסט יא ברענגען, איז גיין ברענגען א קרבן. דאס הייסט נישט צו זאגן אז א מענטש וואס איז האט דריי ראיות אז ער איז בכלל נישט טמא, ווייל דאס קען דאך נישט זיין, די טומאה קען דאך נישט אינגאנצן נישט אוועק גיין, נאר פשט איז אז ער גייט אראפ א מדריגה אין טומאה, ער איז נאר א קרי, און ער מוז ברענגען א קרבן. אבער דאס אז אז יעדע זאך וואס ער זיצט אויף דעם זאל ווערן א בחינה אזוי ווי ער ווערט טמא, אזוי ווי א ממש א אב הטומאה, דאס נישט, און פאר דעם פרעגט די גמרא ואין משתיים לטומאה ולא לקרבן, ווייל צוויי זענען נאר טומאה אבער נישט קיין קרבן, און שלש איז לקרבן אבער לא לטומאה. און די טעמע זי גייט אראפ א מדריגה נאר צו א דין פון קרי. און אויף דעם זאגט די גמרא דאס קען דאך נישט זיין, ווייל אמרת דו זאגסט דאך אז שלא ראו שלוש ראו שתיים. ווען ער זעהט דריי ראיות, פשט איז פארדעם האט ער שוין געזעהן צוויי, און יעצט זעהט ער נאך איינס א דריטע. די מינוט וואס דו האסט שוין געזעהן צוויי, ביסטו דאך שוין טמא, די אב א טמא, די שפיץ טמא. און אויב אזוי ווי זאל אוועק גיין יעצט זעהט ער נאך איינס, זאל אויף איינמאל אוועק גיין, אראפ גיין א טמא ווי קען עס אראפ גיין? ווי איז עס אוועק געגאנגען די טמא? בשלב מען זיך בוי אויף טעמע, קען איך זאגן ווייסט ביי צוויי ביסט געווען א שוואכערע טעמע, יעצט ביסטו א שטערקערע טעמע, דאס וואלט געארבעט. אבער צו זאגן פון א שטערקערע טעמע, ווייל דו האסט שוין געזען צוויי ראיות, און יעצט ווייל דו זעסט א דריטע פאלט עס אראפ, דאס קען דאך נישט זיין. און פאר דעם זאגט די גמרא, צו זאגן אז דער וואס זעט דריי ראיות ווערט א שוואכערע דעם טעמע, נאר ער דארף ברענגען א קרבן דאס קען נישט זיין. און פאר דעם פרעגט די גמרא פיין. ווייסט וואס דא ביסטו גערעכט, אבער לאמיר דאך פרעגן אנדערש, ווייל מיר שטייען לקרבן ולא לטומאה, אפשר ביי צוויי מאל צוויי ריאות בין איך טאקע טמא אבער שוואכערע טומאה, א טומאת קרי, אבער זאלסט וויסן אפשר ברענגען א קרבן, און שלש אף לטומאה, און שלש מוזטו נישט נאר ברענגען דעם קרבן, נאר די מדריגה פון טומאה גייט ארויף אויך מיט א מדריגה.

אויף דעם זאגט די גמרא לא יסלקה דעתך, די תניא און אונז האבן געלערנט אין א ברייתא וכיפור לב הכהן לפני השם מזויפו, אין פסוק שטייט זאלסטו וויסן ער דארף דא האבן א כפרה, דאס הייסט ועשה עשם הכהן אחד חטאת ואחד עולה וכיפור לב הכהן לפני השם מזויפו, דאס מזויפו איז פשט פון עפעס א סארט זאב מוז ער דא גיין ברענגן קרבנות. און אויף דעם זאגט ער, מקצת זאב מביאין אין קרבן, און מקצת זאב אין איין מביאין אין קרבן, נאר א חלק, נישט יעדע זאב, ס'דא א זאב וואס דארף ברענגען א קרבן, אבער נישט יעדע, מי זובו, פון די סארט, אה, ער דארף ברענגען א קרבן, אבער נישט יעדע איינער דארף ברענגען א קרבן. און פאר דעם האט יעצט מיר געוואלט דא מציע זיין, ביי צוויי ראיות דארף איך ברענגען א קרבן, ביי דריי דארף איך ברענגען א קרבן פלאס מיין מדריגה פון טמא וטהרה, אויף דעם זאגט ער ניין, ס'קען נישט זיין אז ביידע מוזן האבן א קרבן, ווייל דער פסוק זאגט ממי זויבו, און פאר דעם זאלסטו וויסן, ביי צוויי קען נישט זיין מען דארף האבן א קרבן אזוי ווי ביי דריי. און פאר דעם זאגט ער הכיצד, וואס וויל מיר דער פסוק יא זאגן? זאגט ער אזוי, ראה שלא אשמעו, ווען איך זע דריי ראיות, דארף איך טאקע ברענגען א קרבן, אבער שתיים אינם מביא, אבער ווען דו האסט נאר צוויי ראיות געזען דעמאלטס דארפסטו נישט ברענגען קיין קרבן, און דאס מיינט די מי זויבו, ווייל נישט יעדע זאך ברענגט א קרבן, די צוויי ער ברענגט נישט, די דריי ער דארף יא ברענגען. הייסט עס אפשר וועלן טענה'ן אוי איינער אלא ראה בית מביא, ראה שלש אינם מביא, אפשר מאך פונקט פארקערט, ווען איך זעה צוויי דארף איך ברענגען, ווען איך זעה דריי דעמאלטס דארף איך נישט ברענגען. אויף דעם זאגט די גמרא דעם זעלבן תירוץ ווי פריער, אמרת, עד שלא ראו שלש ראו שתיים, דער קען דאך נישט זיין, ווייל די מינוט וואס איך ברענג צוויי זאגסטו, דארף איך יעצט שוין ברענגען א קרבן, ווען איך גיי יעצט האבן דריי ראיות אויף איין ווערט דער קרבן בטל, קען דאך נישט זיין, איך האב שוין באקומען א חיוב צו ברענגען א קרבן, איך קען נישט פטור ווערן פון דעם חיוב, אלא מאי מוז דאך זיין אז איך ווייס איינס איז יא א חיוב קרבן איינס נישט, מוז זיין אז דער פון צוויי, ער ברענגט נישט קיין קרבן, דריי ראיות יעצט דארפסטו יא ברענגען א קרבן. און אויף דעם שמועסט די גמרא אויס, ווילסט דיך די רב סימאי, ווילסט דיך מזויווי. איך דארף האבן רב סימאי, וואס ער לערנט אז איך לערן פון די צוויי פסוקים צוזאמען, איין פסוק זאגט מען צוויי מאל זויף, די אנדערע פסוק זאגט מען דריי מאל זויף, דאס דארף איך האבן, און איך דארף אויך האבן דעם אנדערן פסוק מזויווי, וואס לערנט מען אויס אז נאר איינער ברענגט א קרבן. און ער זאגט אזוי, די אי מיט די רב סימאי, אויב ברענג איך נאר פון דעם וואס אין פסוק שטייט מי זויבער צוויי מאל און איינמאל דריי מאל, הווא אמינא וואלט איך געמיינט כקישין. למעשה האב איך א פראבלעם דארטן, דאס הייסט כ'וואלט נאך אלץ קענען זאגן שתיים לקרבן, ווען איך האב צוויי דארף איך ברענגען א קרבן איך בין נישט טמא, ווען איך בין דריי, דעמאלס דארף איך ברענגען א קרבן, און איך האב א העכערע מדריגה פון טומאה. דאס הייסט וואלט איך נאר געהאט רב שמואל, וואלט איך געהאט א צד צו זאגן דאס איז די ריכטיגע וועג. צוויי דארף ברענגען א קרבן, דריי דארף ברענגען א קרבן פלאס א העכערע טומאה. משמע לא מזויבו, אויף דעם האב איך געדארפט טון מזויבו, זאגן ניין ניין ניין, עס קען נישט זיין אז ביידע דארפן האבן א קרבן. און פאר דעם זאג איך דיר זאלסט וויסן איינער דארף האבן א קרבן איינער דארף נישט האבן קיין קרבן. יעצט אי מזויווי וואלט איך נאר געהאט מזויווי לויט דיינע קאמעריעס, יעצט אז איך וואלט נאר געהאט מזויווי וואלט איך נישט געוויסט, פיין איך ווייס ס'דא איינס וואס דארף ברענגען א קרבן, איינס דארף נישט ברענגען א קרבן, ווי ווייסטו אבער צוויי דארף נישט און דריי דארף יא? אפשר וואלט געווען דריי דארף נישט און פיר דארף יא? ס'נישט דא קיין נאמבערס, אויב נוץ איך עפעס אין מאה וואס איך האב דארט אין די פסוק איך קען ציילן די ווערטער שטייט צוויי מאל זהב איינמאל שטייט דריי מאל ווייס איך א חילוק צווישן צוויי מיט דריי, און איך ווייס צוויי איז אזוי צו דריי איז אזוי. אבער די מינוט וואס איך האב נאר מיזויווי און מיזויווי זאגט מען סך הכל זאלסטו וויסן איך קען נישט ברענגען א קרבן ביי ביידע נישט, פיין, אבער יעצט ווי ציל איך, ווי וואס זענען די נאמבערס, צוויי מיט דריי ווער זאגט אפשר דריי מיט פיר אפשר פיר מיט פינף, כמשמע לן וועגן דעם דארף איך האבן די אבסימאי, דארף איך האבן ביידע, וואס יעדע פסוק איז מיר מגלה זיין חלק, איין פסוק איז מגלה זאלסטו וויסן ס'מוז זיין צוויי און ס'דא דריי, איינס איז שוואכער און איינס איז שטערקער, די אנדערע פסק האבן צו זאגן, זאלסטו וויסן אבער איך קען נישט מאכן די זעלבע ביי ביידע ווייל מי זאל ווען נאר ביי איינס ברענג איך א קרבן. אה, יעצט וואס איך ווייס ביידעס קען איך צוזאם שטעלן א בילד, און איך זאג דיר אזוי, ווען דו וואלסט געזען צוויי ראיות ביסטו טמא, אזאוו, מאגא מעשה, שטארקע טומאה, אבער קרבן נאכנישט. ווען עס איז דריי ראיות, יעצט זאלסטו וויסן צוקומט נאך א חלק, דו דארפסט אויך גיין ברענגען א קרבן.